Gelin we gaýyn. Ikisiniň arasynda, iki oduň arasynda oglan dur. Biriniň-ä ogly, beýlekiňem ýoldaşy. Indi şulaýda iki arada galýanynyň sebäbi, ýaňky ikisine söýgüni, wagty, ünsi deň aýyrjak bolmaly. Indi oglanlara degişjil. Sebäbi. Ýagny nähili sorag orta goýulýar, Enä wagt köp bermelimi ýa-da gelniňe? Ikisine-de deň. Şu taýda ýalňyşýan zatlary enä bolan söýgi we alan gelne bolan söýgi deň däl. Näme edende-de ene ene bolup galýar, gelni gelni bolup galýar. Şul iki arada bulaň ikisi oňuşman şu aralykda galýan adam köseýärler. Näme üçindir ýöne şony ikisem düşünenok. Şoňa düşünesem gelenok ikisiniň, düşünjegem bolanoklar. Garaz, bu görgülem ortadakam ikisine-de ýaranjak bolup kösenýär onsoň. Onsoň ahyrsoňunda haýsam bolsa birine has ýykgyn etmeli bolýar. Ene öz ogluny gabanýar. Öz alyp beren gelninden. Onsoň öýde näme başlanýar? Hawa. Ana, işem edenok, gelniň, ýatyr uzak günde. Bir çaý berbilenok. Nahar-çöregimizi özümiz edýäris. Hawa, nämä gerek bular ýaly gelin? Aňryk barýar, indi komnatyna gireňsoň näme aňyrda başlanýar. Awana ejeň maňa eý diýdi, ejeň maňa beý diýdi, awo, indi ejeň maňa şeý diýse men-ä çydamok, awo, men-ä gitjek. Bilamal-ä ejesine jaň edip başlaýa, awo, eje, meň-ä bärde göwnüme degýäler. Indi bu tema-a öňler näme bolanda-da otur diýilýän bolsa, indi gyzyň göni gaýt diýýäler. Hawa gyzym gaýt. Yzynda näme garaşylýanyny bilýä-de adam näme etýä arkaýyn bolýa. Men näme edemde-de yzyma kabul edýäler. Hawa sen bolmasaň senem jan diýesi gelip. Sähel bolsa şeý diýesiler gelip dur. Indi ortadaky galan görgülem regulirowka etjek bolýa. Eje jan, maňa düşünäý-dä diýä. Hawa. Bala gelniň diýä. Senem meň ejem diýä. Indi men Sen näme edeňde-de meň ejem bolup galýaň, hiç zat üýtgänok diýä. Tym boli što bu gelni özüňiz alyp berdiňiz maňa diýýär. Men özüm baryp söýüşip ýa saýlap alamok. Gelne düşündirýär. Hawa gaýrat et. Näme bolanda-da meň ejem. Hawa sözünden çykma, sözünem ýykma. Hemme zat wagtlaýyn. Her kim geçiji. Hemme zat geçip gitýär. Ýöne elbetde ýükli geçýär. Şoň üçin hawa, ene bilen gelin arasyndaky bir-birine bolan garşylyk hiç hem ýadyňyzdan çykarmaň, bir adamy köseýäňizi. Olam biriniň-ä ogly, biriniňem ýoldaşy. Maşgalada agzybirje ýaşaň, ähli janyňyzyň-şanyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň. Gaýynene bilen gelin hiç hili bir-biri bilen oňşamaýarmyş. Günüň-biri uruş-sögüş, dawa-jenjel, garaz öýde hiç hili parahatlyk, asudalyk bolanokmyş. Gelinem gowy ýadapdyr, bir günem bir netijä gelipdir. Gel gowsy men diýipdir şu gaýynenemi zäherläýin-dä. Ýöne ilki muny segsen ýaşly goňşymyz Jemal genejewer bilen maslahat edeýin diýip Jemal genejeň ýanyna barypdyr. Jemal geneje, Görýäňiz-ä diýipdir. Günüň biri uruş-sögüş, goh-galmagal, dawa-jenjel. Ýoldaşym bilen çagalarym gowy gören, ýöne gaýynenem bilen hiç hili düşünişip bilemok. Ýöne urşup-sögüşip ýörün diýipdir. Indi şuny zäherläýmesem boljak däl diýipdir. Siz nähili kömek edip bilýäňiz diýipdir. Jemal ýeneje-de, Zäher mende bar-a diýipdir. Al şuny diýip, derman gyrynlaryny beripdir-de, Şuny gündelik naharyna azajyk goş diýipdir. Ýöne bir şertim bar. Hiç kim senden şübhelenmez ýaly, güman etmez ýaly, her gün gaýyneneňe güler ýüzli, hormat-sylagly bolgun diýipdir. Ýogsa, seni bilerler diýipdir. Bolýar diýip, dermany gyryndan alypdyr-da gidipdir. Ýigrimi gün dowam edipdir. Bir gün gijede pikir edipdir. Şu wagta çenli ýigrimi günüň dowamynda iň gowy syrdaşym, iň gowy joram gaýynenem bolup barýar diýipdir. Häzir ol gidäýse-de, men kim bilen jora syrdaş bolaryn diýipdir-de, Beh, men nämeler etdim diýip, şo gün gije ýatybilmän daň bilen Jemal genejeň ýanyna barypdyr. Jemal ýeneje, Jemal ýeneje, men bir bolgusyz bir işe baş goşdum. Asyl gaýynenem meň iň gowy syrdaşym, iň gowy joram bolup galdy. Men oň bilen gaty gowy oňuşýan. Indi ol zäheri nädip goýbosun edip bolar, nädip ony alyp galyp bolar diýipdir. Şonda Jemal ýeneje myssa ýylgyrypdyr-da, Gelin, şu wagta çenli sen ýaly ýaş gelneň ençemesi meň ýanyma gelip maslahat sorap diýipdir. Saňa berenim ýönekeýje bir duzdy. Görýäňmi? Sen güler ýüzli, mylakatly, hoşamaý bolsaň, gaýnyňam edil şolar ýalydyr diýipdir. Aslynda gaýnyňam bir sen gowy zenan diýipdir. Git-de şu bolşuň ýaly dowam ediber diýipdir. Ine mähribanlar. Gynansagam käbir gelinler gaýynenelerinden närazy. Özi gaýynene bolansoňam gelinlerinden närazy. Mesele kimdeka?
Men Abat bolsun doganlar. Sag boluň. Şu aýal maşgalalara ýüzlenýän ýaňky magazin ýöredýänler iminle tiktokdakylar aýdýanda siz işe ýaňky ýaş oglanlary alýaňyzda mekdebi gutaran ýa ýedinji klas sekizji klas o kara tomus kanýukullyby alýaňyz Indi dogry aýlyk berýänsiňiz hawa. I tiktogyň näl düşmelidigini siz jikdabat edýäňiz. Eýtmeli, beýtmeli diýýäňiz. Ýöne şu edýän jikdabat zatlaryňyz ýaňky çagany, ýaňky oglan çagany gyz sypata öwürýäňiz. Indi gruba alaňda geý sypatdara gyz ženski tans etdirýäňiz oňa. Garaz erkege gelişmeýän zatlar etdirýäňiz. Gyzlaňa hindi aýdym aýtdyryp çykyş etdirýäňiz. Aýtjak bolýanym siziň söwdaňyz bolýandyr oňa düşünýän tiktogyňyzam gowy ýöreýändir prosmotryňyzam ýöne siz diňe özüňizi alada etmäň ýaňky oglanam alada ediň sebäbi ol oglany ýaňky wideo üçin näl näl zyýanlar gelýär näl näl minuslar gelýär ol prosta entäk alyp ýetişenokda. O, lýuboý wagt üstünden gülmäne bahana bolýar, e, seň, o, lýuboý wagt. Heleý sypat-da tä etdirýän zadyňyz, gyzlara gelişýän zady etdirýäňiz. Garaz, diýjek bolýanym, aýlyk berýän diýip, edeniňizi etmäň. O, alat ediň, oňam soňuny alat ediň. Может, ene-atasy olaryň TikTok-am görýänlerdir, o TikTok-y görýän bolsa, ony ýaly çykyşam etdirmezdi. Şonuň üçin adamyň üstünden güldürtmäň, zyýan ýetirmäň. Söwda etjekmi, erkege tiktok ýöretjekmi, erkege gelşýän zat etdiriň. Essalamu aleýkum rahmetullah we berekatuh.